Both sides served God through the revival. Kwonka abazaire ba nyembaju zombi bakaheereza Ruhanga kurabira omu kugarurabusya. And God in every generation never is a faithful God. Kandi Ruhanga omuri buri busingye bwona ni Ruhanga omwesigwa. Since you went into the political field, imwe nk'oku mwatwire kuri omu by'obutegyeki, decided to raise for you a priest within your family. Ruhanga akacwamu kubimukiza omunyamurwa omu ka yaanyu. And so we recognize the hand of God upon her. Omukono gwa Ruhanga ogumuriho buzima nitugutamu ekitiinisa. As religious leaders. nkaitwe abembezi b'ediini. Hariho abantu abarikweyeta omu buheereza, kwonka hariho n'abandi abu Ruhanga arikuba yayeyeteire, kandi ku obuzima noobaasa kukireeba kandi okihamye ngu aha magara g'Omuriisa Patience hariho okwetwa kwa Ruhanga okw'amazima. Kandi okwetwa kwe n'okw'obunabbi. Nooreeba obucureezi bwa Ruhanga? we see the impact it has. Nitureeba na n'okuhindura oku oku oku bwine. And her church is not just a local church, is the a territorial church. Kandi ekanisa ye tikugira ngu n'ey'omu kaaro kureka n'ekanisa erikukubuura amatware. A territorial church is one which just blesses the people around. Ekanisa ey'eitware n'egi erikuba neeyisa abantu omu kishaabe agiri heehi.

Hingurana eyise abantu enkuyanja omugisha. Ekyo nikyo Ruhanga amuhaire. N'obu ekanisa eraabe eri omu kicweka omuri Kampala, kwonka ehindwire amahanga maingi. Ra ihanga ryona n'amahanga. Obwire obu twakozire na n'omuriisa Patience tukakorangana nawe munonga n'obu Ruhanga yagamba nawe aha bikwatiine na Buikwe.

Yaija omu ofeesi yangye, yaabaganira hamwe na nyowe kworeka oku Ruhanga yaamuhaire. Aha, imwe abatakumanya Buikwe, n'omwanya ogu abantu baayo nibajwara busha bakyekyera nyekiro, na n'omu ihangwe ebwerure niba bajwaire busha barikukyekyera.
Ku barikuheza, bagyenda baziikuura.

Buikwe. Akanterera esimu yaija omu ofiisi yangye twabihaja nawe itwe twagyenda kumwe omuri Buikwe. A husband Audrey came with the whole team of Covenant Church, Covenant Nations Church. Omushaija we yaija na tiimu y'abantu eri.
We spent three days there. Twamarayo ebiro bishatu. And briefly, Omu bugufu. for me that's when I came to know her more closely than before. Nyowe obwo nibwo naayeyereire haihi kumumanya munonga kukira oku naabaire We spent. nimumanya. I was in prayer and those people many of them were coming to see who is this who is this patience the the daughter of the president. Tukamara eshaaha turi omu shaara n'abamwe aha baabwikwe bakaba baija bakuringuriza umm bitu ogu no bitu patience ogu noha muhara wa president. And when they came to see they they realized there was a genuine call of God on her life because of the humility,

Ahabw'oku twabaire turi buikwe, abantu bakaba nibabyama ahansi. Hariho enju ei Abakovenanti baabaire nibaraaramu, nabo bakaba nibaraara ahansi. Ku baabaire bakiheeza kubyama ahansi omu kiro omu ihangwe, baija kuheereza abantu. That touched the people, they realized, Eh, there's something here of God. Ekyo kikakwata aha mitima y'abantu, baamanya ngu, Eh, ngu aha hariho eky'obwaruhanga. Kneeling down and repenting. Kwetisa.

Abantu baingi barugayo kwetiisa. Abamwe bakandi bahakanisa kimwe obwebembezi bwaitu. Omwe aharibo aine omukazi womwe akarugayo yagira ati, Nyowe naija ninyangira kimwe Museveni. Kwonka ku naareeba obucureezi bw'omuhara, nawe naareeba ashutamire naitwe ahansi naashaba naitwe. Ekiniga eki naaba nyine n'enziika byona byagyenda. Yaagira ati, Hati amagara gangye naagahongyera Mukama. Several others who came up. Hariho na baingi abaizire. And there was a special, special presence of God that came on us that time. Kandi okuba okwa Rahwa kwatwizireho kukaba kuri okw'omutaano aha shaaha There was egyo. a, a, a, a tree which people went to and were worshipping idols. Hakaba hariho omuti ogu abantu beebazaho bakatandika kuramizaho ebishushani. That evening I led them in prayer. Ogwo omwabazi ogwo nkabembera omushaara. And the wind of God came and uprooted that tree which they worshipped. Omuyaga gwa Ruhanga gwija gwarandura ogwo muti gwagutuura owisha ebutaka ogu babaire nibaramya. And these people realized there is a living God. Abo abantu baabyetegyereza bamanya ngu ee, hariho Ruhanga ohuriire. Other shrines were just burnt by the fire of God. N'endaaro ezindi omuriro gwa Ruhanga gwazotsya. So there was a move of God from that day. Mbwenu kuruga eizooba eryo hakaba And we, orutamburo we rwa Ruhanga. continued working together. We recognized that there was a hand of God on our pastor Patience. Twagumizamu nitukora nitukora hamwe, twamanya ngu hariho omukono gwa Ruhanga oguri aha muriisa Patience. That supernatural part Ekyo ekicweka is eky'obwa so Ruhanga ekirengire aha bwa important buriijo to recognize that the hand of God is upon somebody. nikikureetera kumanya ngu omukono gwa Ruhanga guri aha muntu. Then we she has mentioned these places Luweero, Bunyoro, Acholi and the places where we have been going. Egyo emyanya yagigambaho, Acholi, Luweero, emyanya egyo yoona eyi titwire nituzamu. I'll not go into that. Tindikuza kuza omuri ebyo. But today your excellency. Tata na maama. You've come to the very area where you were born. Mwije omu kyanga kyenyini, ekicweka kyenyini eki mwazariirwemu. And we are so happy that this is a land of revival. Kandi tushemererwe munonga kugira ngu obu n'obutaka bw'okugarura busya. The revival that started in Buganda Okugarura busya okwatandikiire omuri Buganda did not take deep root because there is entrenchment of witchcraft. Tikuratsimbire mizi miraingwa ahabw'okuba hakaba hariho okuremesibwa kw'eby'obufumu n'oburogo. The people God used like Nsibambi, Rwagwa, Nagenda and others who. fund the flames of revival tried in vain to penetrate the Buganda culture which is so strong uh, and they could not. Abantu abu Ruhanga yaakozeise nka ba Nsibambi na n'abandi boona tibaraabaasize kusi emizi y'okugarura busya teraabaasize kusimba munonga omu itaka. N'obu baagyerize okwinegyeza omuriro gw'okugarura busya tiguraabaasize kuguma gwakire ahabw'eby'obufumu n'oburogo ebyabaire biri omuri But Buganda. when they came here they were They were very welcomed. Kwonka ku baizire kunu, baayakiirwa gye munonga. This land embraced the revival far more than what we did in Buganda. Egi nsi ekaakiira okugarurwa busya munonga ekakirira kimwe itwe nk'oku twagyakiire omuri Buganda. And when God, when you welcome God and serve God, He blesses you. Ku orikwakiira Ruhanga kandi waamuheereza, naakuheereza omugisha. In the eighteen seventies when we Baganda first welcomed the gospel we got a lot of blessing because of that. Rukumi orunana na nshanju oku itwe Abaganda kutwabandize kwakira engiri tukatunga omugisha ahabwekyo. But forty years later when the revival came, the second revival we did not welcome it. Kwonka emyaka makumi ana ku yahweireho okugarura busya kwa kabiri ku kwizire titurakwakire. Here your land welcome the revival more than any other part of Uganda. Kwonka kandi ensi eyaanyu kunuya ekaakiira okugarura busya kukirira kimwe ebicweka ebindi byona omuri Uganda. And that revive the impact of that East Africa transformation here than any other maybe next is Kigezi and then Rwanda. Okugarura busya okwatiire kunu kukareeta empinduka mpango munonga munonga. Ningira ebindi ebicweka ni Kigezi hamwe na n'omuri Rwanda. Your excellency you are you are fighting in Luweero you witnessed what am saying. Ow'ekitiinisa okwo ni Rwanda Luweero eki ndiyo ningamba nobaasa kuba akareebi So wakyo. many people in Buganda in the day they would come to God Abantu baingi omuri Buganda izooba ry'eihangwe bakaba baija ahari Ruhanga. but in the evening they will go to these other gods. Kwonka omu mwazyo bekiika kanyima baza kuramya ba Ruhanga abandi. When the reverend comes and say you cannot have this shrine of worship ekisabo where you worship other gods you Om- cannot You should convert to God. Omwahuro ku yaabaire aija, akagira ngu Apaana, timushemereire kuba nimuramya endaaro ezi mwombekire ezi ndaaro, muhindukire Ruhanga. So he destroys it from the front of the house. Akaba asheenya endaaro kuruga omu maisho g'enju nainga omu eirembo. But he builds it at the end of the plantation, emiranamiro w'orusuku. Bakyeza kusheenya endaaro omu, omu, omu maisho g'enju, bagyenda bazombeka kuriya kanyima aha, aha entookye zirikuhwerayo nainga aha mugyende. Omubuurizi akija ati, Umm, sebo, endaaro ngishenyire. Bamuteerera omu ngaro ngu, Webare kushenya endaaro. Bagira ngu, Hati waaba Omukristaayo, ija tukubatize.
Kwonka naaba yaafuurire endaaro, Sande ayegaruka omu.
omwe. And then the others are hidden in a kishaka somewhere else. Bari oshanga bari nka baine ahi basherekirwe nk'okwo. So when he comes to church he is marching with this one. Akija omu kanisa aba natambura n'ogwo omwe owa atoorainemu. Forward and then.

Omunda omu makanisa bakaba batakukirizibwamu kureka bakaba babategyerereza aheeru baaba nibaruga omu makanisa baaba nibwo babahurira. Bakaba nibakozesa ebizindaaro ebyo ebihango ebiri nka muhembe ebyo ebihango. Omu kyanga eki abantu abaahindukire abaahurire nana abaazita abadiikoni bahaireyo amagara gaabo Kristo.

obviously Ow'ekitiinisa ningira ebi okabireeba oku ori oku ori omu byaro. And some of the people who are encouraging you to go to witch doctors were people in the church with with with gowns with whats because for them it was normal you were in church on Sunday the rest of the days you can worship other gods. Bamwe n'abantu obu ndabe mbagaruramu amaani nibagira ngu oze omu by'abafumu n'abo benyine ab'omu kanisa ego bajwaire za gandura bajwaire engoro Bakaba bakimanyiririre, bakaba bamanyirire okuja omu kanisa omu ihangwe, omu mwabazyo bakegyeire omu ndaaro n'abaranga abandi. Mwena tuhange amaisho Bishop. Obu naabaire ninkura, tukasitungayo eizooba rimwe omu kwezi tuza omu kibira rwagati, haine omuti ogwabaire guriyo ogu twabaire tuza kuramya.

Kandi gukaba guri muhango gwine gukaba gwine ekituri. Tukaba tugyenda omu. Ogwo muti gukaba gwine ekituri tukaba tuzamu na na tonto.
Tushukama omuri ekyo kiina ekiri omuri ogwo muti turikushaba emyoyo eki turikwenda.

Ashukamu o, omaarwa. N'abandi bakora nibyo bimwe batyo.
Ebi byamaramu ekanisa amaani. Omuri Buganda, Enjiri ekamarwamu amaani omu miringo mingi.
Kwonka Enjiri ku yaizire, kunu n'ow'ekitiinisa. Abantu baawe kunu bakagyakiira omu muringo gw'omutaano. When the revival came here, Okugarura busya ku kwizire like your kunu, land in Nyabushozi, nk'obutaka bwanyu you were Nyabushozi, either for God or for the devil. There is no in between. hakaba hatariho abari rwagati, bakaba bari aba Sitaani So, nainga so bari the aba people who Ruhanga. chose to go for God, they were for God. Abantu abo abeebatoorana kuba aba The Ruhanga people bakaba baba who, aba Ruhanga. who did not go for God, they were not for God. It was, Abatarotooraine kuba aba Ruhanga bakaba batari be.

Nkaba nindabira omuri za Patience, Kaguhangire yandabyarabya.
Nareeba abantu abe bari ekicweka kugarura busya.
Abagurusi nibababa kandi nibagamba ngu nagenda.
Nansiba mbi munonga, kwonka owaitu amaziina ago tigarikumanywa.
Ahabw'okuba tibarakiirwe n'enjiri terakiirwe. Kunuya abaana baawe bakaakirira kimwe engiri. Like Nyabushozi your area. Nka Nyabushozi omu kicweka kyawe. These people were very backward they were travelling and you always write about that but when they welcomed the gospel there was a total complete change and transformation. Abo abantu bakaba bari enyima munonga kwonka ku bairize kwakiira engiri hakabaho empinduka y'amaani. They welcomed the gospel and they lived what they believed.
They may not have had a lot of knowledge but at least the little

Neekuratira buri omwe orikwakiira Ruhanga. Egi emigisha y'emiringo eshatu ni nkuru munonga omu Byahandiikirwe.
Ogw'okubanza n'omugisha gw'obwebembezi.
Ogwa kabiri n'omugisha gw'okugoogyera.
Ogwa kashatu n'omugisha gw'okutunguurwa.
Nikyo Ruhanga yaagambire Daudi.
to me to serve me. Akamugambira ati, Daudi, hati wampeera ki w'amagara gaawe You will never kumpeereza? fail to have a leader from your line. Toriremwa kutunga omwebembezi kuruga omu ruganda Number two, rwawe. I'll give you prosperity. Ekya kabiri, niija kukuheereza okugookyera. Number three, I'll promote your name. Ekya kashatu, niija kukurakuranisa eiziina Those ryawe. three blessings follow any community, any home, any family, any tribe that welcomes the Gospel. Egi emicwe y'emiringo eshatu neija aha byanga, aha bicweka, aha bika n'enganda byona ebirikwakiira enjiri. Because in the beginning it's Buganda which opened the door. Ahabw'okuba omu kutandika Buganda niyo yayigwireho orwigi. Initially we got those things in the 1870s.
Aba ababurizi b'enjiri abu twayakyeire omu rukumi We got the runananshanja.
leadership.
Twatunga obwebembezi, twatunga obwogyera, twatunga n'okutungurwa. Kwonka kibaju ahabw'oburogo obwabaire bwingi,
amaani g'engiri gaanyuruza. Niyo nshonga ahabw'enki okugarura busya kukaba kwine kwija
omu rukumi orwenda makumi ashatu okwo.
Omurundi gwa kabiri ogarabise kukwizire, eki turakwakiire. N'obu Ruhanga yatukuziise omu mwanya ogw'okubanza omuri Buganda,
juba juba enjiri ekanyuruzibwa.
Yanyuruzibwa omu by'oburogo, eby'obufumu, eby'oburyarya nana ebindi. Hati kunuya omu kyanga kyawe. I embraced the gospel. Nshemererwa munonga kugira ngu turi omuri Ankole. Nikyo kyanga ekyayakiriire kimwe engiri omu bwijuriraine bwayo. Maama like your family. Maama nk'eka yaanyu. I've I've done a lot of research here. Nkozire okusheruruza kwingi munonga. Kaguhangire here took me around this whole area so I'm speaking from experience. I met some of these

Ruhanga naakora ki abantu baamwakira omu muringo nk'ogwo?
Reeba emigisha y'emiringo eshatu.
Ogw'okubanza, Ruhanga naabaheereza obwebembezi.
Ogwa kabiri, naabaheereza okugogyera.
Ogwa kashatu, naabatunguura. Ekyo tukakitunga omuri Buganda ahabw'okuba niitwe twabandize kwakirayo engiri.
obwebembezi, okugogyera,
hamwe n'okutunguurwa okugira eiziina.
Okugarura busya kukwizire omurundi gwa kabiri, n'obu kiraabe kya N'obu N'obukuraabe kwatandikire omu Baganda, Apollo Kive Braya akagyenda yaatwara okugarura busya, yaakuburira Abatwa, yaakureeta Buganda, yaakuburira ba Nsibambi na n'abaana ba Nagenda. Kwonka n'obukuraabe kwabuuriirweyo kwajanjara kwahikanaga haihi n'omuri Rwanda. Kwonka n'obukuraabe kwabuurirwe Buganda, tibarakwagyeire.
Eki nikyo turikwenda ngu abantu baitu beetegyerereze kimwe. Ruhanga naatamu ekitiinisa abarikumuteeramu ekitiinisa,
n'abo atamu ekitiinisa na n'obwebembezi, na n'okukuzibwa hamwe na n'okuhokyeerwa. Twabandize kwakiira enjeri ebyo tukabitunga omu kutandika.
Kwonka abantu ku baayehubwire ebyehindure, Omu ihangwe n'abaaranga ekiro n'abaasitaani haabaho ekizibu ky'amaani,
kandi ekyo nikireeta okucwerwa orubanja kuruga aha Ruhanga. Waaba otamanyire mazima Ruhanga naakureenzya amaisho, kwonka kandi waaheza kumanya amazima, aho orubanja nirukugwaho. Here in the land of Ankole, Mbwenu aha omu butaka bwa Ankole, you welcomed the gospel muka- wholeheartedly, mukakiira engiri n'emitima yanyu yoona. and the East African revival affected here more than any other, and maybe next is uh, Kigezi Na n'okugarura and busya other kwa East places. Africa kukahindurira kimwe kunu, ningira ahakuratiirwe okuhindurwa, ekaba eri Kigezi na n'ebindi bice- How does bicweka. God reward those who welcome Him? Ruhanga naazumurura ata abo abarikumwakiira?
Naabazumurura n'obwebembezi,
abazumurura na n'okugookyera, yaaheza abatunguura. Ekyo nikyo yaagambire omugabe Daudi.
Akamugira ati, Obutoosha oryaguma otunga omwebembezi kuruga omu ka yaawe.
Ati, Noija kuguma noogookyera. Ruhanga amugira ati, Ekyakashatu niija kukutunguura nkuhe eiziina eririkurangaanwa. Ati, Eiziina ryawe niza kuguma niriza kuba nk'ery'abaana ebiine amaziina agarikurangaanwa omu nsi. Musa, Abraham,
orikurata onu Daudi. Gambira okuri aha rubaju ngu ku waakumuheereza omu bwesigwa Ruhanga ogu naabaasa kukuheereza eiziina. Twara eky'okureeberaho maama Janet.

Nk'oku shoho yaayehireyo maama ahabw'okuba y'okushomesa omwana we obwishiki, n'obu hati akiriho, nikwo Ruhanga naiwe akwimukize niiwe orikwebembera eby'obwegyese, mbwenu omwo nimwo arikusharuurira ninga nimwo orikusharuurira.

Buri busingye nibuguma nibugyenda ahaiguru nibutemba. When the parents sow, the children reap. Abazaire ku bakubiba, abaana nibagyesha. What we are sowing here today. Ebi turiyo nitubiba eri izooba. Our children will reap.
Abaana baitu nibaija kubigyesha. If you are sowing bad. Waaba noobiba kubi. Pain. Noobiba obusaasi.
And you cause people to. Ku reka tugire ngu oine omwanya ogwo omu butegyeki ogu orimu, okareetera abaakwetoreire kukwitwa obusaasi, n'obwokuba oine obushoboorozi abantu nibakutaina, waaheza oti kurugaho, abaana baawe nibatandika kushaaruura ekyo. But when you do good, Kwonka waakora ebirungi, however little you can do, but you do, your, your, your, God, God honors uh, the level of sacrifice you make. n'obu okukoraho bikye ebi orikubaasa kukora, kwonka Ruhanga naatamu ekitiinisa omuhendo gw'ekitambo eki orikuheereza. Your Excellency and uh, Mama Janet sitting here, Ow'ekitiinisa na Maama bashutamire aha, much, much of the blessings you enjoy, emigisha nyamwingi emirundi mushemerererwamu,

they've parents have shown. Ow'ekitiinisa maama waawe akaba ari ayenyigyeire munonga, akaba ari omushabi munonga. Abantu abamwe bakaba batakumwetegyereza kugira ngu obundi ashaza ashaziremu. Kwonka akaba ari omushabi. Nikyo orikureebera Ruhanga akamuzumurira kurabira omu baana be, naagumizamu n'omu baijukuru n'omu byaijukuriza. It is called the law of sowing and reaping. Hariho ekiragiro ninga nibakyeta eiteeka ninga ekiragiro eky'okubiba n'okusharuura. We reap generationally. nitugyenda nitusharuura nk'oku obusingye burikugyenda nibwihaana. Titurikusharuura hati hati, kureka abaana bo nibaza kugumizamu nibasharuura kurugiirira omu birungi ebi obibire.
Kwonka nabwo na n'ahabwa ebibi ebi okuba obibire nabyo nibabisharuuraho. Even when people don't see the bad seeds we sow, N'obu abantu nabo bakuba batareebire emibombe ezi turikubyara, they are automatic, we find them ahead of us. n'eky'eiteeka nizitwebembera. Today we are here, Eri izooba turi aha. I want to end like this. Niinyenda kuhendera nte.

Obuzaire bwo bwa Ruhanga. All this today. Ebi byona eri izooba. We are here to acknowledge and to thank God for your life and for your family as two families because you are you are part of the revival. Turi aha kukumanya n'okukutamu ekitiinisa ahabw'okuba ori entsigo ninga ori omwana owaazarurukire kuruga omu kugarurwa busya.

Big black books of all the names of the children who come from that village. Bakanyoreka ebitabo bihango eby'amaziina g'abaana abaihi bazarirwa aha kicweka ekyo. Every day would pray one by one. Buri izooba akakwata omwana ndaijo, omwana ndaijo. The four children of that family, the five children of that family and he would pray daily, daily. all the remainders of his life. Ashabire abaana, ateeka egyo erimu One abaana by bana, egyo one. erimu bataano, akwata omwe aha ndeijo, ebiro byona ebi yaamazire omu The magara children g'ensi saw egi. that he would spend a lot of time, so they had to build a house in the, in the, nibamuzimbira akayumba mu rusuku. Abaana ku baareebire ngu, ngu naija kumara obure, obu, e, ebiro bikye, baamwombekyera akaju omu rutookye. You imagine those prayers. Oh, teeramu akashushani In eshara the morning, nk'ezo.
the day he died, Omu kasheeshe

Hakabaho omushana gw'amaani gwaraba omu mbuga ei baabaire bari, gwashuuma, gwayemerera ahu yaabaire ari. Ruhanga akaba naahamya arikugira ati, Ogu n'omuheereza wangye, naamwegarurira omuka.
Aba abantu boona abashutamire aha buzima. N'embibo ezirugire omu kugarura busya. Abamwe omuri bo bakareeba abantu abashaija n'abakazi b'amaani ababaire bari aha kicweka aha kugarura busya kwa East Africa.
Aha murundi ogu twizire omu butaka bwenyini ahu okugarurwa busya kwayakiriirwe kimwe.
Niinyenda hati nyemerere.

Eshara egyo evunwirwe nagumisha baija aha, nana abantu bakye baije batwebe emberi.
Mwije omu maisho nyaburamwe.
Nana abandi abu mutebekanise twasa kushaba eshara.
Naza kuba eshara z'emiringo ebiri.
Abantu babiri, bashatu,
abantu babiri, bashatu omuri gye kunuya nitwenda babiri, bashatu bonka.

Brethren and friends don't under estimate revival. B'eishe-emwe, banywani baitu, okugarura busya oku It has kutakaakwozya power to bw'amaisho transform.
kwine amaani g'okuhindura.
What we are doing today Ebi turiyo nitukora eri izooba is to say, Lord, wherever the revival went astray, n'okugira ngu, Ai Mukama, ahu okugarura busya kwahabire kwarukire aha muramwa, some of our children have not walked in the ways of bamwe the aha baana revival. baitu tibagyendeire emihanda y'okugarura busya. We have not been faithful as our parents. Nk'abazaire titubaire beesigwa. We are asking God's forgiveness. Tushaba Ruhanga ngu atusaasire.
That's number one and God Ekyo- is merciful. N'eky'okubanza kandi Ruhanga buzima aijwire God okusaasira. said, I will not punish Solomon just because of David. Ruhanga akagira ngu tindikuza kucwera Sulemaani orubanja ahabwa Daudi. Tell your neighbor, gambira okuri aha rubaju. God may withhold judgment just because of your parents Omugyire gu Ruhanga who were naabaasa godly. kugumya orubanja oru yaarenda kukureetaho ahabw'abazaire baawe abaabaire nibamutaina. He said, I'll continue to bless Solomon although he has left me, but because of David my servant, I will Ruhanga not judge Solomon. Ruhanga akagira ati, Nzaagumizamu nimpeereza Sulemaani omugisha ahabwa.

all his years. Arikucwerwa orubanja oru Ruhanga arikuza kugumya atarekure ahabw'iwe, muhara we na naiwe omutsigazi we, ou omwana we oriya owaaretsirwe kugarurwa busya. So majority of you here are children of those revivalists. They were so faithful. They didn't know very much, but they were faithful. So. Baingi abari aha turi abaana abaarugire omu nda z'abo abaretsirwe kugarurwa busya. N'obu baraaba batarakozire bingi, Kwonka bakaba bekorire okugarura busya. Your excellency there are so many dangers that God must have saved you just because your mother was a praying woman and you would say ah, I cannot allow Museveni wherever he is because of my uh, uh, servant Esteri kokundeka. Ow'ekitiinisa Rwakabi Kahanga obubi nibwingi nangwa obu Ruhanga akukiriza akakutorosya ahabwa maama waawe Esteri kokundeka owaabaire ari omushabira nka Jatapaana ninyerahira ahabw'ogwo mukazi owaabaire anshaba obutoosha Tindikuza kumaraho omwana we. One day God said, I would have judged Solomon because of his sin, but because of my servant David, I will be patient with Solomon. Eizooba rimwe Ruhanga akagira, Nkaabaireho Sulemani naakucwereire orubanja, kwonka ahabw'omugaraga wangye Sulemani, ahabw'omugaraga wangye Daudi, naaza kukugumisiririza. Shake your neighbor's hands and say, Thank God you are part of that revival. Kwata omu mukono gwawe oguri aha rubaju omugire, Siima Ruhanga ahabw'okukoresa ekicweka eky'okugarura busya.
Ori omwe ahari abo abariyo nibashemererwa embabazi n'okusaasira kwa Ruhanga.
Ahabw'okuba abazaire bawe bakabeera munonga Ruhanga w'amaisugwa.
Orubanja akarugumya ahabw'okuba abazaire bawe bakaba bari abeesigwa. Erizooba nitwenda tugarire tuhingure ho nk'amaziba g'obuganzi bwa Ruhanga ag'embabazi za Ruhanga aha butaka bwona obwa Ankole.
Mweteekateekye.

Ka tushabe. Tataitw omu iguru nitukusiima munonga okuteranira hamwe omurundi ogu okurabira omu muheereza waawe Pastor Patience Rwabwogo oimukize kandi okashukaho amashita n'eiraka ry'obunabi okwebembera omurimo ogu. Turi gye omu districts ikumi na ishatu, municipalities ina hamwe n'orurembo orukuru rwa Mbarira. hamwe n'enganda zoona eza Ankole okweeya okwigura butsya amaziba ga Revival. Ahakuba emyaka makumi munaana eyahingwiire, Ruhanga okataayaira abazaire baitu baakwikiriza n'emitima yaabo yoona, baayeteisa baataana n'emicwe yaabo emibi yoona, kyareetera ekyanga kyaitu eki ekya Ankole okuhinduka. Mbwenu ai Ruhanga, abazaire baitu abo ku baakwikiriize n'emitima yaabo yoona, ku baahindukire baaruga omu mitwarize mibi, baaruga omu bugomi, baayeteisa oburogo, baayeteisa obufumu, baayeteisa okuraguza, baataana na baaruhanga b'ebishushani, baikiiriza kandi baataasya omu mitima yaabo Ruhanga ow'amazima kandi ohuriire. Omu kwerundaana kwaitu oku, naitwe tweteisize.